Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Alla bagħat l-anġlu Gabrijel fil-belt ta' Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba mgħarsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha, Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha, Tibżax, Marija, għax int sib grazzja quddiem Alla. Ara int, se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir u jkun jissejjaħ Bin il-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru, u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu, Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel? Iżda wieġeb wieġeb l-anġlu u qalilha, L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet dell tagħha fuqek. U għalhekk, dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fi xjuħitha hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur, dak li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, Ara, jien il-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn quddiemha. Id-dar t'Alla ma tinbeniġ bil-ġebel, id-dar t'Alla tinbena bin-nisa, l-irġiel, it-tfal, li huma wlied Alla, imsejħin biex ikunu l-familja t'Alla. Alla m'għandux bżonn djar, knejjes, artali, tempji. Dawn għandhom bżonnhom aħna l-bnedmin. Alla ma jridx jgħix ġo dar magħluqa biex joqgħod fiha, kif jgħidu l-Ingliżi cozy cozy. Veru li jinsab magħna fit-tabernaklu, imma l-ebda tabernaklu ma jista' jesa' lil Alla u jżommu msakkar ġo fih. Aħna jħossu komdi meta joħroġ minn ġol-knejjes tagħna u jdur u jiġri fit-toroq, fid-djar, fil-fabbriki, l-isptarijiet, fl-ibliet u l-irħula tagħna. Hemm ikun tassew għal qalbu għax ikun wieħed minna biex jaqsam magħna l-ferħ u n-niket tagħna. Meta lil Ġesù staqsewh fejn joqgħod, wieġeb, L-għasafar għandhom il-bejtiet, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imidd rasu. Id-dar li jgħix fiha Alla jridha miftuħa minn kull naħa għax hu jgħix kullimkien, fil-qalb ta' kull bniedem. Hu jixtieq li kull bniedem iħossu ħieles li jidħol f'din id-dar tiegħu kull xħin u meta jixtieq u jeħtieġ. Id-dar t'Alla hija qalb miftuħa. Dal-Milied, lest tiftaħ beraħ il-bibien u tferreġ il-persajni ta' qalbek biex meta jiġi jħabbatlek, iżib bieb miftuħ u dar lesta tilqgħu? U jekk tilqgħu, se jgħammar miegħek, jiekol u jixrob minn dak li tiekol u tixrob int, iqum u jorqod miegħek. U biex jekk minn quddiem tkun tista' twaħħal plakka mad-dar tiegħek, Għamanuel, Alla ġie joqgħod magħna. Meta wasal iż-żmien, l-anġlu mar għand waħda xebba jisimha Marija, mill-familja ta' David. Alla jmur iħabbat il-bieb tal-umanità, għax f'Marija, il-Knisja tara xbieha tal-umanità kollha kemm hi. Mar jistaqsiha tridx tiftaħ qalbha għalih, biex permezz tagħha jidħol fil-ħajja tal-bniedem. Dakinhar saqsa 'l Marija, u llum jistaqsi lilek u lili, jekk irridux jibni daru fostna. Fina qed ifittex dar tad-demm u l-laħam, dar sħuna u taħrab b'qalb mimlija mħabba. Jixtieq jgħix ġo dar miftuħa, bi twieqi u bibien miftuħin iberah, biex jidħol fija, kull min jixtieq u kull min qiegħed ifittex ftit ħniena u kenn.